Agamjan, Şaýlan Lezzet studiýamyza hoş geldiňiz! Salam dostlar! Bu gün Şaýlan Lezzet studiýamyzda Altyn nal hususy kärhanasynyň Agam duzy markasynyň bölüm müdiri Serdar Ataýew we estrada ýyldyzymyz Ataş Gurbangeldiýew myhmançylykda. Şaýlan Lezzet studiýamyza hoş geldiňiz! Köp sag bol Kerimjan şu şaýylan lezzeti dogrysy özümizä üns bilen görýäs nesip edenden mähribanlar siziň şakyrlygyňyzyň hormatyna. Serdar dostumyň hormatyna eý nesip edenden ýa bir aýdym sazly süýji lezzetleň birini bişirersen. Serdar aga bu gün biziň gepleşigimizde siz näme taýynlap bermekçi? Öz reseptim boýunça goýnuň buduny duhowkada salyp bir bişirip görkezje. Dostlar Serdar agamyzyň ýörite öz resepti boýunça goýnuň buduny bu gün peşkede bişirýäs. Örän lezzetli tagamy iýmäge taýyn bolsaňyz, onda başlaýas. Goýnuň buduny siziň reseptiňiz boýunça taýynlamak üçin bize näme gerek? Bize goýnuň budy gerek, sarymsak gerek, sogan gerek. Marinat ýasaýas, marinowka etýäs, folga dolabam, peçka salýas. Ilki bilen goýun buduny bir ýuwaly. Guradaly. Sähet dost, sen-ä sowan arassaly. Başda.
Kerim, kartoşka. Menem goýnuň başyna geçeýin. Bolýar, başlaýas. Ataşa, siz özüňiz hakda aýdyp berseňiz. Ilkinjä men özüm Burnuň dokuzy segsen sekizinji ýyl doglan. Mary welaýat, Mary etrap filialy hemişlikinde. Dogrusy Serdar bilen-ä hem kursdaş hem dost. Döredijiligiňiz hakynda aýtsaňyz sebäbi biziň kanalymyzyň agzalary arz etýär, bilesi gelýär döredijiligi işiňizde siziň has üns berýän ýeriňiz, Onuň siziň işiňizdäki kynçylyklar. Helejan irde müň hünärim az diýilýär-dä. Men özüm ýaşlykdan aýdym-saza höwesim bolany sebäpli ýaş mekdep döwrümden başladym. Iki müň bäş, iki müň on altynjy ýyllar aralygynda Medeniýet bölüminde aýdymçy bolup işledim. Töle.

Tele elmlaň üsti bilen, toý çaklyklaň üsti bilen ýedirmekdir. Dostlar Ata şagymyz özüniň saýlan käri boýunça işleýä, oň daşyndan sungatda gaty uly üstünliklere ýetip, hormatly Arkadagymyzdan şa serpaýyny alypdyr we bu gün Ata şagymyz nahar hem taýynlaýa, Ataş aga, şunça zady nädip edip bilýäňiz? Ataş aga biziň ýaşlarymyzyň mysal alaýmaly şahsyýetleriniň birisi. Eý dogrusu men
ýaşy diýenleriň ýaly şol ýene gaýtalamaly bolýan-da Kerim jan, Söýenşe Nikirmal ýaly şu Serdaryň meň dostumyň özi bu şular ýaly ki milli naharlara. Umuman giçmänä. Dostlar düşündiňizem, düşündiňizmi? Şular ýaly hawa. Süýji-süýji tagamlary dogrusy men-ä şundan öwrendim-dä. Şeýlemi? Hawa, şu günam bir şoň haýyşy boýunça, çakylygy boýunça, ýagny başyna-da gelläk geçjimiz ýaly ki, siziň bir çagyrmagyňyzyň hormatyna geldik. Nesip edenden häzir bir gowy süýji tagamam taýynlarys. Ataşa aslynda dostlaryň bilen, kursdaşlaryň bilen üýşüp, tiz-tiz üýtgeşik tagamlar edilip oturyp iýilýär-de. Ondan dogtyryn-a, Serdar agamyz, Ataş agamyz, kursdaşlar we örän gyzykly, örän lezzetli tagamy bu gün bile taýynlaýas. Glawny powurymyzam Serdar Ataýew. Tak, soganymyz-a taýyn. Hawa. Täzeräk dolandyr. Ýok, paka dursun, sarymsagam maraz salaly. Iň kyn zat, maňa gel. Menem eti bir tertibe tertipleýin.
Serdara şu wagt Ataş agamyz bilen tanyşdyk. Ataş aga öz hünäri hakynda, öz hakynda aýdyp berdi. Ataş agaň gürrüňlerinden esasy powar siz bolup gelip çykýaňyzda. Siz bir özüňiz hakda aýdyp berseňiz, soňam näme üçin Şaýlan Eziz studiýamyzda bu gün goýnuň buduny taýynlamaga karar berdiňiz? Çakylygyň boýunça geldik. Özüm barada gürrüň bersem, özüm Tejeniň oglany. Tüweleme.
Tejen tarapda-da şuny ýaly tagamlar gowurylýar-da, tamdyrlama, gazannama. Biziň bärde tamdyrymyz ýok. Şoň üçinem goýunyň buduny duhowka salyly diýip maslahat berdim. Dostlar, Tejenden, Marydan agzalarymyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň. Bu gün bizde Tejenden Serdar agamyz we Marydan Ataş agamyz myhmançylykda. Serdar aga siz örän gowy nahar taýynlaýaňyz. Onam Ata çaga bile ýanyňyzda. Ýa dostuňyz bilen, kursdaşyňyz bilen. Serdar aga siz Türkmenistanda iň ýokary hilli duz markasynyň hem başlygy bolup işleýäňizde. Duzuňyz iň ýokary hilli bolmasy üçin näme işler etýäňiz? Nädip şu gün Agam duzy Türkmenistandaky iň ýokary hilli duzlaryň biri bu gün? Şu duz diýlende Aslynda prosta duz. Ýöne şu duz sözüň uly manysy barda. Biziň hususy kärhanamyzyň gowy taraby biz şu duzy özümiz öndürýäs. I plusam Agam markasynyň adyndanam gaplaýar. Serdar agam diýen markaň ady nirden gelip çykdy? Uly agamyň ady Agam Ahmetda. Şeýlemi?
Hawa. Şo öz adyna laýyklabam şo agam brendi çykartdy-da. Başda her kime geňem geňem boldy. Agam, agam, näme many berýär. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan halkyň arasyna girdi bu duz, bu brend. Indem Hudaýa şükür öz müşderilerimiz hem bar, öz kliýentlerimiz hem bar. Işläp bers, hiline seretýäs. Kerim jan umuman bir zat aýdaýynmy? Serdar gara dostum şu gürlemäne gezek gelse duran ýeri da. Ondan gara. Dostlar. Arada säginýä de. Serdar gursaşym ikimizem maliýany gutardyk. Dogrusy ekonomika. Biziň ýurdumyzda biziň gülläp ösýän watanymyzda Kerim jan. Bizde aslynda duz mut. Allajana şükür, ýüzde müň şükür, döwlet tarapyndanam berilýär. Ýöne berilýän duzy şeýdip bir dünýä standardyna çykarmak, galyberse-de, ýokary hili, hilini gowulandyrmak bizde sebäbi näme, biziň Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň Hawa, telekeçilige, husuçylyga şu açyp berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanmak diňe bize peýdalyragrak galýar-da. Bizem nesip edensoň şondan peýdalanyp, ine, Hudaýa şükür, il içinde. Dostlar, şu wagt agalarymyz maliýe ugrundan okapdyrlar we Agam markasyny ösdürmekde gaty täsirli marketing çemeleşme ulanypdyrlar. Sebäbi Türkmenistanda iň köp ulanylýan sözleň birisi Agam sözi. Sebäbi iki adamdan biri bir-birine ýüz dönende agam, sen taksiste görseňem agam diýýäň, sen magazine barsaňam agam diýýäň, kafe barsaňam agam diýýäň. Dostlar bu gaty dogry marketing podhod, adamlaryň eýýäm günde ulanyp ýören sözi öwrenişmek gaty aňsat bolýar. Agam duzuň arkasynda gaty uly marketing we gaty ýokary hilli duz önümleri bar.
Häzir biziň marinowkamyz taýyn bolunsa, aralaryna sarymsak salýas. Serdar aga, ýokary hilli duzy saýlap almak üçin nämä üns bermeli? Mysal üçin, kanalymyzyň agzalary söwda nokatlaryna, magazinlere bardylar, duz aljak bolýardy. Ýokary hilli duz bilmek üçin nämesine üns bermeli? Birinjiden reňkine.
Reňki juwwak bolmaly. Sebäbi gowy bişirýärler-dä peçkada. I plus duz kristallaryň arasynda gara daşlar näçe az bolsa, şonça duzuň kaçitwasy gowy boldugy bolýar. Arassa duzuň özi juwwak bolmaly. A arasynda pitno-pitno bolsa uje ol braçki tehnologiýalarda kemçilik ýüze çykýar, ýöne Şony aýyrmagyň ugrunda biz kän işler ýerine ýetirýäs. Onuň üçin hem şu Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda Altyn al hususy kärhanaň önümçiligi bar. Şu taýda döwrebap enjamlar bar, tehnikalar bar, hünär, güýçli-güýçli hünärmenler bar. Duz ýodly bolsa näme peýdasy bar, ýodsuz bolsa näme peýdasy bar? Her bir adam opredelennyý möçberde endamyna duzam gerek, ýodam gerek. Zok keseliň öňüni alýarmy? Ýod. Obyçny köp adam deňiziň gyrasyna gidip dem alýarlar-a. Hawa.
Alybilmeýänlerem bar. Şonuň üçin ýoda, duza ýod goşulýar. I organizme peýdasy kän. Umuman, şeýle eýdýän ine-de, Serdaryň diýjek bolýany, Bir sungat filmi bize ol sütünleri galmaýyp Boýandan işleýär. Hawa. Suwa aýak sokduk, ýüzäýmek galdy. Ýaryş daşymyz belli, ozaýmak galdy. Gury neme, guýyň ýeri belli, gazaýmak galdy. Pahyr şahyr-a bolduk diýýär-dä, Türkmenistan kazanmaýan-a Berdinnazar-a ýazaýmak galdy diýýär-dä. Ä şeýle, men telekeçi-dä, işläýmek galdy, döredäýmek galdy. Dostlar, içiňizde dostlaryňyz bilen, kursdaşlaryňyz bilen üýşüp, gürrüň edip, Tagamlyja nahar edip wagt geçirýäniňiz bolsa ýazyň kommentariýada. Men bu gün kursdaşlarym bilen oturyp şeýle nahar taýynlap gürrüň edişimiz ýaly mundan Serdaragam, Ataşagam kursdaşlar ýaly özümi duýýan we şeýle bu gün gaty lezzetli tagam taýynlaýas. Ataş aga siz ýaňy Serdar aga bilen her dürli milli tagamlarymyzy taýynlap iýýäs, wagt geçirýäs diýdiňizde, Serdar aga esasy powar bolýar ekeni. Başga näme naharlary taýynlap iýip gördüňiz? Gelinje umumana menede öň Serdar bişirýärdi men iýýärdim diýýär. Ýok ol däl-de hem gazanlama bişirýärdik, palaw bişirýärdik. Dogrusy her hepdäň üçünji güni kursdaşlar bolup ýörite biziň daže kursdaşlarymyz bilýärdi-de her hepdäň üçünji güni Ataş aga gelýär, Serdar aga gelýär diýip, biz umuman türkmençilikde bir, aý, kerboýun gijürker diýen ýaly, okuwa-da gijiräk girdik-de, giremizde. Onnoň özi kursdaşlarymyz, hawa, nesip edende her hepdäniň üçünji güni üýşüp, aý, bir gün palaw, onem özümiz edýärdik. Onnoň bir gün gazandama. Şu gün hepdäniň üçünji güni dostlar. Hawa. Serdar aga, siziň naharlaryňyz nädip beýle tagamly bolýar? Syry nämede oň? Birinji bilen nahar tagamly bolmagy üçin Gowy atmosfera gerek. Ýanyňda dadyýan dostlaň bolmaly, dogan-ganaşlaň bolmaly. I plus duzuň gowy bolmaly.
Hawa dostlar sizde hem gitara hem goşgy hem ýürekdeş dostuňyz otaragyňyza gül ýaly. Serdar aga, Ataş aga size ikiňizede bir soragym bar. Şu duz hakda köp gürrüň etdikde bizede käwagt ýazýarlar aslynda kommentariýada duz ýok diýe. Ýaňky sözde duz bolmasa näme bolýar? Nädip sözüňe duz goşup bolýar? Şoňa-da men jogap bereýinmi serdar?
Hawa. Hawa, birine bähbit ýelekden ýeňil ekeniň-aý diýilýär-dä. Galyberse-de. Atdaşyň Kerim şahyr, Türkmenistan SSR-niň beýik ýazyjysy, Dört gylyk diýip bir gowy goşgusy bar. Gönç gymyly herekedi aňladýan söze işlik diýlen ýalydyr, bir sözde jogap berýär-de. Ölemseler, erbet-gelek diýýärler.

Ýene-de erbet galyk diýýäler, şoňam erbetligi arasdyr-aras. Ýöne, her sözüňde bir söz üýtgedip, samyrdap durmagyň gowy däl-dä, dost diýýär. Aý, sag bol, sag bol, sag bol. Brawo, brawo. Gaty gowy. Ataş aga siz aýdymçy, siz goşgy okaýaňyz. Siz artist, aktýor obraza girýäňiz. Aktýorçylygyňyzam bar siziň. Ataş aga goşgyny daş etdiňiz.
Şumat ete sarymsagy dykdyk. Indi ýatarlyk. Indi bolsa ajy gök burjy, tomatny pastany, duzy, burçy, sarymsagy blenderden geçirip ýüzüne çalarys. Serdar aga siz bu resepti nirden öwrendiňiz? Aslynda iň gowusy marinowka bir gün öňünden dursa gowy. Bizde improwizasiýa gidip otyr. Şoň üçin hemme zady blenderden geçirip, içine gowy siňer ýaly, gowy tagam bolar ýaly tagama gelinse, hä şula gowy diýip edilip otyr. Dostlar Serdar agamyz birnäçe gezek eýýäm bu nahary edip görüpdir we marinowka has tiz bolar ýaly priprawalary garyp blenderde geçirip soň marinowka etseň tiz bişýär diýýär, tiz marinowkasyny alýar diýýär et. Geçen gezek myhmanlarymyzyň biri hamyr edende hamyry owadan bolmady. Hawa gör. Soň kommentariýa ýazdylar oňarmadyň diýip. Ýöne soňundan etli nan etdik, etli nan gaty owadan Owadan gowy nan. bolup çykdyda. Hawa gördüm o wypuskyňyzam gyzykly geçýär. Ata şaýy size şuny sorasym gelýärdi. Men ömür boýy arzuw etdim. Belki, entäk ýeterin ol arzuwyma. Şu gitara öwrenmek isledim. Gitara çalmak isledim. Ýöne intep gitara çalmagy öwrenemok. Bilemok mende sluh ýok belki nimedir. Ýöne höwesim bar integem bar. Şu gitara öwrenesi gelýän kanalymyzyň agzalary bulara näme maslahat berýäňiz? Ilki bilen höwes gerek. Ikinjiden hem şu irginsiz taýynlyk gerekde. Ataşa Serdar agam işini gowy etýärdi. Gaty skromnyda Serdar agam. Sagol. Onam men Serdar agam siz sungatdan onam sungat ugrundan sorag berende göni siziň adyňyzy aýtdyda. Ataş aga bu gün biziň kanalymyzyň agzalaryny nähili döredijiliginiz bilen sizi haýran galdyrmakçy. Eý başardygymyzdan türkmen aga nä baryndan bazar eýlär diýer-ä. Başardygymyzdan bir oňat aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bereli nesip edenden salymsagam boldum. Selim. Boldy.
Dosturky gepleşigimizde aýdym sazly gepleşip, Ataş agamyz bu gün gitarada bize aýdym aýdyp berýär. Uly höwes bilen garaşýas häzir ýürekden gaty gowy aýdym diňläýäs. Dostlar, şaýlandy studiýamyzda bu gün Ataş Gurbangeldiýewiň ýerine ýetip bermeginde Söýgi aýdymy.

Asly meňem gyzygym bar mende. Bu gün men bilen aýdym boldy. Ony dowam edeýin aglar. Dostlar gepleşigimizde bu gün Ataş Gurbangeldiýewiň aýdyp bermeginde iki sany aýdym diňledik. Ataş aga köp köp sag boluň sesiňiz belentlerden ýaňlansyn. Serdar aga indi näme etýäs? Indi biz

Şeýdip üwäbeseň, ete gowy siňýär eken we et gowy marinowka bolýar eken hem-de tiz bolýan eken. Bu-da Serdar agaň siz bile paýlaşýan aýratyn aşagyny çyzmaly syry. Kerimjan ýene bolsa Serdar ýok, hemme zat bar diýen bar-a, aňa artykmaç zatdyr-a. Näme üçin munça dürtdürtdirip goýuşdyrýaň-a? Şu sarymsagyň tagamy içine dek neme geçer ýaly. Içine geçer ýaly. Plýus häzir marinowkamyzam içine gowy siňer. Düşnükli.
Indi Alýas. Goýber goýber dogumdyrak goýsan. Boldy boldy boldy boldy gitdi. Ne dogum bilen menen. Palladyk gören mi? Serdara siziň siziň naharyňyzyň ady näme? Goýnuň bud diýdikde ady näme? Aý indi näme? Aý at dakybermeli şu gün häzir näme at daksak şol at bolýa ondan bilemok näme dakaly. Serdar we Ataşyň goýun budy. Olam bolýa. Dostlar men Etiň gapdalyndan iýilýän gök önümleri, etiň ýaňy garnirini taýynlaýan baklajan, onuň kabaçok, kartoşka. Baklajany şeýle owalny kesseň has owadan bolýar diýeli. Marinowkamyz taýyn boldy, indi. Arassalan kartoşkaňy şu goýun buduň aşagyna örjek. Duzlap-la. Soň goýun buduny üstüne goýýas. Galanja marinadymyzy guýýas üstüne i folga bilen ýapýas. A folganyň içinde bişýär he? Hawa.
Ok.
Dostlar göz öňüne getirýäňizmi? Häzir nähili lezzetli tagam çykýar. Saýlan lezzet studiýamyzda. Serdar aga siz ýolbaşçy adamda. Salam.
Ýaş telekeçilerimize işini täze başlan, onuň siziň ýaly telekeçilik ugrundan ösüp, üstünlige ýetmek isleýän ýaşlarymyza näme maslahat berýäňiz? Karýera boýunça, iş boýunça. Halal işlemeli, gowy işlemeli, işeňňir bolmaly. Şu gün etjek zadyňy ertire goýmaly däl. Halkyň aladasynda işlemeli. Entek sadalykdan zyýan çeken ýok. Sada bolsun ogluňyz, gyzyňyz diýýär. Dostlar Serdar aga halal boluň, sada boluň, işiňizi söýüň we halka hyzmat edip işläň diýýär-de. Şonda siziň işiňizem ugruna bolýar, müşderileriňizem kän bolýar we üstünligem siz bilen bile bolýar diýýär. Ataş aga Siz öz ugruňyzdan biziň sungaty gowy görýän ýaşlarymyza, olaryň siziňki ýaly aktiw hem öz saýlan hünärinde öňe gitmek, hem sungatda üstünliklere ýetmek, hem şunuň ýaly aşhanada üýtgeşik lezzetleri taýynlamagy gowy görýän ýaşlarymyza näme maslahat berýäňiz?
Aýtymja näme? Ilki bilen. Şu sungat diýlende näme diýilýärä? Gymyly hereketi aňladýar şeýle işlik diýlişi ýaly. Sungat diýmegiň özi näme? Ilki bilen adamyň içki ruhy dünýäsinden döreýän zada sungat diýilýärä. Allajan näme bir elmydama döredijilik adamlary gözlegde bolsun täze täze üstünlikleri arzuw edýän. Elmydama näme sungat adamsy bolsa täze zatlaň Gözlegine bolýada. Serdar aga Ataş aga siziň goýnuň buduny taýynlaýşyňyz gara sungada meňzeýär buda sungadyň bir eseri ýaly aşagyny bezeýşiňiz ähli zadyny taýynlaýşyňyz inçejik bir detallaryna çenli siz üns berip şoňa görä taýynlaýaňyzda Serdar aga önümçilikde siz diňe duz öndürýäňizmi ýa başgada öndürýän zatlaryňyz barmy. Biziň önümçiligimiz Bölüm bölüm dä. Nahar duzy bölümi bar. Oň daşyndan hem himiýa degişli hammam duzyny öndürýäs biz. Hammam duzy näme edilýär? Hammama girende ulanylýarmy? Näme peýdasy bar oň? Näme zat? Wannany suwdan doldurýan. Içine guýýan. Her hili ysly nemeleri barda. Ol näme, neme bolýamy? Deňizde suwa düşen ýaly ýa mola gara suwa düşen ýaly bolýamy? Hawa.
Bedeniňe, hawa, endamyňa şo. Täsiri gowy. Duzly suwa.
Hawa. Dostlar, gyşyň güni deňize gidesiňiz gelse, na hammam duzlary bar eken. Ýörite wanaň içine atylýar we şeýle duzly suwda bedeniňe ýaňky duzly suwuň peýdasyny alyp bolýan eken. Indi etimiz taýyn daşyny folga dolap

Ataş agamyzyň sözi. Ataş aga siz gaty dile çeper, sungatyň adamy. Şu gün kanalymyzyň agzalaryny özüňize goýan iň gowy goşgularyňyzdan gysgaja bir gowja goşgyňyzdan aýdyp ýüregini joşuryp beriň. Türkmen sungaty beýika Serdarjanmyş eten taýyn bolup gelen çagada neme diýada tomusda yssyny gyşda çilläni Pikire öwrüp bilýän bolsaň kelläni, gepläp bilýän bolsaň Allam sözi ýaratdy diýýär. Kimleri ýaratdy? Gargamak üçin. Kimleri ýaratdy? Saýramak üçin. Ynsany haýwandan saýgarmak üçin ynsaby ýaratdy, lebzi ýaratdy diýýär. Çemiň we göwnüňi awlamak üçin ýaman we ýagşyny saýgarmak üçin. Kerimjan şu gepleşigiňi bezenmek üçin beýik Alla ynha bizi bizi ýaratdy. Ataşa sag bol köp köp. Dostlar Ataş Gurbangeldiýew bize şaýlan dedi gepleşigimize goşgy aýdyp berdi. Eý tamada tamada söz berdiňiz maňada Serdar agamyzyň goýun budundan dady görmek nesip etsin bizede Dostlar ynha Serdar agamyzyň goýun budy bişip gelýä häzir bolsa degustasiýa edip görýäs Serdar aga näme habar bişdi.
Dostlar agam duduň başlygy Serdar agamyz bize goýun but bişirdi ynha gelýä iýip görýäs häzir. Dostlar siz muň ysyny aýdyň. Ysyny aýdyň. Size bir görkezip bilmeýän zadymyz şuň ysy we tagamy. Gaty gaty tagamly görünýär. Özem gaty owadan bişipdir. Dostlar bu ysy görýäňizmi bugy görýäňizmi. Serdar aga men näme diýjegimi bilemok. Eýýäm bar aklym şu wagt şu nahardan alyp iýip görmek boldyda. Boldy.
Hany dadaly. Işdämiz açyk bolsun. Oh oh oh sag boluň sag boluň hemmämiziň işdämiz bile açyk bolsun indi ilk görýäs mm mm mm şu nahar bişirende şu saçitaniýe kusow diýäde şo samy glavny dostlar ähli gögönümler goşulan priprawalar, etiň tagamy bir-birine gaty gowy garyşypdyr. Serdar aganyň özüniň unikalnyý resepti. Bu gün bu naharymyzyň ady, Serdar we Ataş aganyň goýun buz taýynlaşy. Dostlar, şeýle gyzykly şahsyýetler bilen we şeýle lezzetli tagamy taýynlamakda bize goldaw beren Agam Duz markasyna minnetdarlyk bildirýäris. We Serdar aga, Ateş aga size-de köp köp sag boluň, gepleşigimize gelip bize şeýle gyzykly maslahatlar we örän lezzetli tagam taýynlamagy öwredeniňiz üçin. Kerimjan şu gepleşigimiz şeýle bir gyzykly boldy-da, nesip etenden aýdym aýtdyk. Ine Serdar dostum ýerli ýerden Bal ýaly tagam taýynladyk. Elmydama gepleşigiňizde ullakan üstünlik abraý arzuw edýän mydama indiki sanlaryna dogrymy aýtsam görmäne howlukýan janyňyz sag bolsun işiňizde elmydama üstünlik. Sag boluň sag boluň Tys aga sag boluň köp köp minnetdar. Kerimjan menem öz gezegimde Ataş dostumyň sözlerine goşulýan, siziň etýän işiňize uly üstünlikler arzuw etýän. Agam duz markasyny çagyranyňada sagbolsun aýtýan we öz hususy kärhanamyzyň adyndan Ataş jana, Kerim jan saňa kiçiräk sowgat. Sag boluň Serdar aga. Dostlar bize Agam duz markasyndan sowgat we Agam duz önümleriniň assortimenti, Agam duzunyň hammam duzy görnüşi hem bize sowgadyň içinde bar. Hökman hammama gidip barlap görmeli boldy. Köp sag boluň, minnetdar. Sizede sag boluň.
Sizede sag boluň bizi seredeniňiz üçin. Dostlar ynha Agam Duz markasynyň assortimenti üçünji sowgadymyz size garaşýar. Kim birinji wideonyň dowamynda näçe gezek Agam, Agamjan söz ulanylan bolsa bilip bize ýazsaňyz. Sowgat şoňa barýar. Üstünlik arzuw etýäs. Dostlar, şeýle gyzykly şahsyýetler bilen tanyşyp, olardan gyzykly maslahatlary alyp we örän lezzetli tagamlary öwrenmek üçin biziň kanalymyzda galyň. Indiki gepleşikde görüşýänçä sag boluň!